Salam, hormatly watandaşlar! Şu gün iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on dokuzynjy oktýabr, hepdäniňem şenbe güni hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly watandaşlar, şu günki çykyşymyzyň temasy Türkmenistan halky nähili we nirede öz haklaryny gorap biler? Şu gün biziň gepleşigimizde ine hemişekilik ýaly Konstitusion Centryň ýolbaşçysy Muhammet Döji gatnaşýar. Muhammet aga hoş geldiňiz. Hoş gördük. Salam watandaşlar, salam.
Ine, Muhammet aga rugsat berseňiz, men kiçijik anons edeýin, gepleşik başlamaka, ýaňky şu temadan haýsy ýuridik, ýaňky şertler bar, haýsy ýuridik ýollar bar, ýuridik ýollar köp, haýsy esasy ýuridik ýollar bar, öz hakyňy goramak üçin. Ine, hormatly adamlar, Haçanda siz öz hakyňyzy goranyňyzda, birinji şu Türkmenistanyň içinde başlanýar. Eger-de siz Türkmenistanyň içinde bolsaňyz. Eger-de siz Türkmenistanyň daşynda, mysal üçin, Germaniýada, Warşawada, Rossiýada, Türkiýede bolsaňyz, onda şo ýerde başlaýar. Siziň ýaňky bolup duran ýeriňizde. Eger şo siziň bolup duran ýeriňizde şo ýaňky hadysalar geçse, şo ýerde başlaýar. Eger-de siz Türkiýede bolsaňyz, ýöne Türkmenistanda hemme hadysalar geçse, onda siz şo ýere barmaly bolýaňyz. we şo ýerde ýerli, lokal işläp öz haklaryňyzy gormaly bolýaňyz. Ine, şuň birinji şerti şeýle, haklaryňyzy goraňda esasy zat sizsiňiz. Siziň daşyňyzda hemme zat aýlanmaly, haklar, goraýyş, goraýyş sistemalar, döwletler, döwletleriň organizmleri, halkara guramalar siziň daşyňyzda aýlanmaly, ýagny birinji bilen ortada sizsiňiz. Siziň haklygyňyz. Onsoň siziň haklygyňyz emele gelýär şonda. Şoň prosedurasy şeýle başlanýar. Birinji bilen haklygyňyzy gorap başlamakaňyz, hemme ýerden hemme dokumentleri gowy ýygnap, ony registrasiýa etdirip, onuň kopiýasyny, ýagny elektronny wersiýasyny edip, elektron kopiýasyny bir ýerde ýygnamaly, originallary we ýene bir kopiýasyny başga ýerde ýygnamaly. Sebäbi siz kä wagt ýüzleniňizde originallary talap edýärler, siz iberýäňiz, ol şoň bilen ýitip goýberýär, ýitirip goýberýär. Her wagt dokument bereniňizde kopiýalaryny bermeli. Hiç wagt originalyny bermäň, original dokumentleriňizi özüňizde saklaň. Original dokumentler diňe sudda berilýär, ýagny suda siz baranyňyzda, türkmen sudlaryna baranyňyzda, o ýerden ýagty öz haklaryňyzy goranyňyzda şu ýere berilýär, onsoň size gaýdyp berilýär o ýerden. Utsaňyz utmasaňyz gaýdyp berilýär. Onsoň siz mysal üçin halkara sudlaryna gitseňiz şu ýere berersiňiz. Ýöne guramalara ýüzleneniňizde diňe kopýa bilen ýüzlenmersiňiz. Ol bir. Birinji ýadyňyzda saklamaly zat. Esasy şul işde sizsiňiz. Siziň haklaryňyzdyr. Ikinji Bep dokumentleriň kopiýalaryny ýygnaňda hemme ýerde ýaňky hemme kopiýalaryny ýygnap elektron wersiýa, original we bir kopiýany saklaň. Üç sany wariant bolmaly. Şol dokumentleriň ýygnanyňyzda bir ýerde dokument ýetmese, hökman suratda şol gurama, şol organizma, zaks bolsun, hökümet guramasy bolsun tapawudy ýok ýa çast kompaniýa bolsun, şo ýere ýüzlenmeli. anyk soragyňyzy goýmaly, maňa şul şul şul dokumentler gerek we şul möhlet boýunça men size şuňa çenli garaşýan diýmeli. Mysal üçin, ýigrimi günden bir aýa çenli möhlet bermeli. Şol gurama, şol edara, şol hökümet edarasy size ýigrimi gün ýa-da otuz gün içinde jogap beräýmeli. Eger-de jogap bermese, hökman suratda onuň üstünde duran başga bir gurama bar. Indi şo gurama ýüzlenmeli. Olam jogap bermese, onda siz prokuratura ýüzlenip bilersiňiz, ýa-da göni prezidentiň adyna ýüzlenseňiz ýene-de prokuratura barýar. Şonuň üçin oň prosedurasy şeýle, dokument ýetmedik ýerine ýüzlenip bilersiňiz, bolmasa onuň ýokarky guramasyna ýüzlenip bilersiňiz, ýa-da gönden-göni prokuratura ýüzlenip bilersiňiz. Prokuratura işgärleri şo dokumenti size berer ýaly ederler, ýa-da şol işe göni sokularlar. Ine, ikinji diýmek dokumentleriň kopiýalaryny ýygnamaly, näçe dokument ýetmese şony tapyp, ýerine goýup, bir paket dokument etmeli. Şuňa dosýe diýilýär. Komplekt. Özem dosýeň hemme dokumentlary bolmaly. Sudy ertki güne suda berip biler ýaly. Onsoň şol ýetmedik dokumentleri guramalardan alarsyňyz, dosýeňiz polny komplekt edensoň siz öz haklaryňyzy bilmeli. Ine, şul işde, şul hadysada şu dokumentlerim bar, meň nähili haklarym bar, meň şo haklarym bozulymy, bozulmady? Şul soragda gaty bu kyn mesele. Birinji bilen, şol ýa kim bilen, haýsy edara, haýsy gurama haklaryňyzy bozan bolsa, şo ýere baryp soramaly. Meň haklaryň näme diýip. Olar size düşündirmeli şo ýerde. Eger olar düşündirmese ýa-da ýalňyş düşündirse, hökmany suratda olaryň saýtynda ýa-da olaryň ustavynda şu haklar ýazylgy, siziň, ýaňky olaryň borçlary we siziň haklaryňyz. Eger şo ýerde-de bolmasa ýa şo dokumenti tapmasaňyz, siz hökmany suratda adwokatyň ýanyna baryp, şol konsultasiýany almaly. Adwokat materiallary öwrenip, size şu kanunyň esasynda şu haklaryňyz bar, bu kanunyň esasynda bu haklaryňyz bar, bu kanunyň esasynda bu haklaryňyz bar, Şu kanunyň esasynda şu haklaryňyz bozuldy, bul bozuldy, bul bozuldy diýip size zaklüşeniýe berýär. Eger-de onam etmeseňiz ýa puluny kyn görseňiz, siz prokuratura ýüzlenmeli. Prokuratura şu zatlary öwrenip size jogap bermeli. Haýsy kanun bozuldy, haýsy haklaryňyz bar we şuňa meňzeş zatlar. Indi siz Dosýeni ýygnadyňyz. Prokuratura ýa adwokata ýüzlendiňiz. Dokumentlary size berdiler, haýsy kanunlar bozuldy. Şondan soň siz şol ýaňky haýsy gurama kanun haklaryňyzy bozan bolsa, şoňa ýüzlenmeli. Ofitsialno. Olarda wagt bermeli. Şu haklar bozuldy, şu haklary berjaý etmek üçin şu zatlar, şu zatlary ýerine ýetiriň, gaýrat ediň diýip ýaňky ýüzlenýär. Eger-de olar sizi çagyrsa ýa-da siz şu ýerde baryp ýaňky dil bilen gürleşseňiz ýaňky gürleşikde näme etseňiz hökman gürleşigiňiziň protokolyny etmeli. Ýaňky näme hakda gürleşdiňiz, näme etdiňiz iki tarap çekişmeli. Ýok, men çekjekkä işada şeýle-şeýle diýse, onda siz Hat üsti bilen ýüzlenmeli-de, hat üsti bilen jogap almaly. Sebäbi şol ofisial jogaplar hat üsti bolmaly, ýa-da protokol bolmaly, şonuň esasynda siz ýaňky närza bolup, suda ýüzlenip bilersiňiz. Ine, şol ýerlerde proseduralary etmeseňiz, soň ýaňky sud etmek kyn bolýar. Şonuň üçin haçan-da biz size ýüzlenenimizde, ine, şol prosedura dokumentler bize gerek, size kömek eder ýaly. Ýaňky eger-de siz sizi mysal üçin gurama gepleşige çagyrsalar, siz taýýarlyk görmeli. Adwokatyň berýän hatyny, hatlaryňyzy ýaňky öwrenip, bir gün taýýarlyk görüp, aýtjak zadyňyzy gowy düýpli taýýarlyk görüp barmaly. Ýöne barmaly däl, indi çagyrýarlar baryp görerli. Onsoň baran ýeriňizde-de ynamly bolmaly, agressiw bolmaň, kanun bozmaň. Öz hakyňyzy Salyhatly, ýaňky edepli berjaý etjek boluň. Berjaý edip bolmasa, gygyryşmagyň hiç hili zerurlygy ýok. Ofitsialny jogap beriň diýip aýdýaň, jogap bermeselerem, özüň ýüzlenýäň, otuz gün möhlet berýäň, otuz günde jogap bermese, göni şol jogap bermedigi diýmek otkaz etdigi bolýar. Şoň esasynda göni prokuratura ýüzlenip, suda ýüzlenip bilýäňiz. Şikaýat etmek, ýaňky indi suda ýüzlendiňiz, Siz utmadyňyz, utuldyňyz. Ýaňky kanun bozuldy şeýle sud hakyňyzy bozdy, kanunyňyzy bozdy, haklaryňyzy ýaňky bozdy. Ýa prokuratura bilen sud ýaňky pul alyp seň haklaryňy bozdy, seň haklaryňy bozdy. Ine şo ýerde siz hökman suratda şikaýat etmäne hakyňyz bardyr. Ýagny täzeden rekur etmäne hakyňyz bar. Diýmek, täzeden siz oň üstündäki edara, mysal üçin, Köpetdag etraby bolsa, onda şäher suduna ýüzlenip bilersiňiz, şäher prokuratura ýüzlenip bilersiňiz. O ýerde-de, eger-de siz utulsaňyz, eger-de şol ýerde haklaryňyz bozulsa, grubo, ýaňky seretmeýän gödek ýagdaýda haklaryňyz bolsa, Türkmenistanlyk iş gutardy, boldy. Ondan soň halkara guramalar işe girýär. Ine şu zatlary etmän, halkara gurama ýüzleneňizde, halkara guramalar aýdýar, birinji ýerlerde, perwiçnyý ýerlerde, ýagny bolýan ýerlerinde, perwiçnyý instansiýada, birinji instansiýada şu zatlary geçiriň-de, şo ýerde otkaz alyň-da, geliň diýýär. Eger-de adam öldürilmese, Adam öldürilse-de arza ýazsaň, hiç kim seretmese, onda göni ýaňky halkara guramana ýüzlenip bilersiň. Ine, şoň üçin ine biz baran ýerimizde birinji bilen bizden şuny talap edýärler. Ýer ýerlerde ýüzlenip gördüňizmi? Mümkin, siz ýüzlenmediňiz, mümkin ýüzlenen bolsaňyz onda çözjekdirler. Sebäbi siz ýüzlenmän baraýsaňyz, Halkara guramalar hereket etse, Türkmenistan şeýle diýýär. Wah, bize ýüzlenen bolsa biz jogap bererdik, biz çözerdik bu meseläni. Hemme döwletde şular ýaly žalobçy bar, ine biz çözerdik diýip aýdýarlar. Ine şoň üçin men size gysgaça prosedurany aýtdym. Ine şu prosedura boýunça men Türkmenistanda ýedi gezek sutlary utdum. Hökümetem utgardym, çasny nimelerem utgardym, bir topar edaralaram utgardym. Işleýär şu zatlar. Indi şu günki günde şo işleýärmi, işlemeýärmi bilemok, işlemän eşitdim. Siz şu proseduralary geçiriň-de, dokumentlary ýygnap, elektronnyý wersiýada daşary ýurda geçirseňiz, halkara guramalar girýär. Bul, bul näme? Indi halkara guramalar diýenimizde, siz her gezek diýýäňiz, ine, Bize hiç kim edenok. Ýa dünýä seredýä, görýä, Ýewropa görýä, Amerika görýä. Halkara mehanizmler bar, ýörite. Sudlar, prawzaşitni guramalar, ýagty halkara ýörite beýleki guramalar, OON-yň guramalary, ýagty adam haklaryny yzarlaýan guramalar. O ýerde taýýar mehanizmler bar. Sen şu ýere şu perwişini dokumentleriňi, birinji dokumentleriňi, birinji instansiýadaky dokumenti alyp ýüzlenseň, olar çäre görýär. Türkmenistan jogapkärçilige çagyraýýar. Ine şo prosedurany etmän, Aý, olar kömek edenok, hiç zat edenok diýmek azajyk ýalňyşlykmyka diýip pikir edýän. Geliň indi men size halkara guramalaryň, ýagny Türkmenistanda iş gutardy, hakyňyzy, kanunlaryňyzy berjaý edip bilmediňiz. Indi halkara guramalara nirä ýüzlenmeli, men size görkezeýin. Muhammet aga rugsat berseň, mümkinçilik bolsa gepleşige başlarys. Ine hormatly watandaşlar, ýörite OON-yň ýörite saýty bar, şular ýaly, ine üns beriň. Organizasiýa Obýedinýonych Nasiýaňky Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite saýty bar, Soobşit o naruşenii praw çeloweka, ýagny siziň adam ýaňky ynsan haklaryň bozulanlygy boýunça şu ýere siz ýaňky informasiýa bere bilersiňiz. Ine şu ýere bereniňizde siz bilen habarlaşýarlar.

bedeniň boýunça haklaryň bozulsa, ýagny hökümet hemme ýerde bizde medisina mugt diýip etse, senem operasiýa barsaň, sendenem pul alsalar ýa-da pul talap etseler ýa-da etmeseler, ine şu ýere ýüzlenip bilýäň. Ine Konstitusiýanyň esasynda bizde medisina mugt, ýöne menden pul talap edýärler. Birinji prokuratura ýüzlenip görýäň, ýa-da öz hakyňy gorap görýäň, olara hat bilen ýüzlenýäň, olam ýok diýseler, ýa-da jogap bermeseler, ýok diýdigi şol. Jogap bolmasa, otuz günde ýok diýdigi şol oň. Şony geçensoň, şu ýere ýüzlenip bilýäň, derrew ýaňky komissiýa barýar Türkmenistana. Programma razwitiýa ООН, ProOON, Türkmenistanda bar şul edara, Ýewropeýski Soýuz,

Näme etmeli birinji ine ikinji näme etmeli materiallar näme wideosy ba hemme zatlar ba ine şol ýa ýüzlenişler prosedura bize bagly egerde biz şo prosedurany etmesek we ine ýewropa bize seredenok amerika bize seredenok diýsek onda biz hiç zat etmän ýewropaň sudlary türkmenistana gelip hemme dokumentiňi eliňe alyp öwrenip sud geçirmäni biz talap etdigimiz bolýar. O mümkin däl. Sebäbi sen Türkmenistanda, mysal üçin, bir ýerde hakyňy gorajak bolsaň, suda barýaň, dokumentleri eltýäň, şo ýerde adwokat tutunýaň, suda barýaň, suduň özi öýüňe gelip, hany dokumentleriňi ber, şuny-şuny ber, şunyň ýetenok, şuny-şuny ber diýenok-a, sen özüň jemläp eltýäň. Halkara mehanizmler, guramalarym şeýle. Sen ýüzlenýäň, barýaň, baryp bilmeseň şo ýerde ýaşaýan biri bar, DVT topary bar, Turkmen news bar, beýleki prozwaşitni organizasiýalar bar. Ýüzlenýäň, şolar seň haklaryňy gorap berýär. Indi şu ýaly. Muhammet aga, indi size bir şu gepleşigi dowam edelim, sorag bar. Şol biz ýaňyja kiçijik proseduralary düşündirdik Türkmenistanyň içinde. Perwiçniý instansiýada, ýagny birinji instansiýada etmeli proseduralar bar, onsoň halkara instansiýada etmeli proseduralar bar. Siziň pikiriňizçe, türkmen halky şuny edibilermi ýa şulam mümkin dälmi türkmen halkyna?
Murad aga, men birinjiden bäri seni gutlajak. Düýn Azatlyk radiosynda sen hakynda gowy peredaça goýupdyrlar. Men ýene bir gezek size hormatym ulaldy. Sebäbi bir türkmen maşgalasy bilen Türkmenistanda kynçylyk baryny görüp, biznes edip, hemmesini başdan geçirip, onsoň ýeke özi Ýewropa gelip, Fransiýanyň içinde hemme kynçylygy ýeňip geçip, bir ynam bilen, men öz günümi, öz durmuşymy özüm düzeldip bilýän, şu dädäki adamlardan kem dä diýip, Bir iman bilen arassa arzuw bilen başlap ahyrda-da uly netijeleri gazanypdyrsyň. Şu uly hemmämize-de bir tejribe. Ýagny bir adam islese hemme zady edip bilýär. Şol üçin bir topar göripli-de aýtýarlar, aý muny Ýewropa goldaýar. Hawa, bizi watandaşlar, men size bir zat aýdaýyn. Bizi Biz kanun esasynda hereket etsek, eger ýurdumyzy dünýä jemgyýetçiligine goşjak bolsak, eger biz dünýä prinsiplerini öz prinsiplerimiz diýip hasap etsek, demokratik döwletleriňkini, öz ýurdumyza özümiz eýe çykjak bolsak, eger öz ýurdumyzda korrupsiýany düýpden aýyrjak bolsak, Eger metbugat azatlygyny doly ýerine ýetirjek bolsak, eger türmelerde ýa türmä düşen adamlaň hak-hukukyny doly ýerine ýetirjek bolsak dünýä normatiwi boýunça, eger adalatly, nizawisimy, hiç kime degişli däl sudebniý sistemany Türkmenistanda döretjek bolsak, azat saýlawlary geçirjek bolsak, dünýäň ýüzünde bir topar döwletler bar. Şo ýoluň, şo ýol bilen gidip, özleri uly üstünlikleri gazanan. Şolar-da bilýär, eger her bir döwlet şo ýola gitse, şolar bilen ýakyndan işleşip biljegini. Şolaryň interesi hem şondan ybarat. Şol üçin şo döwletler, şonýanak toparlary şol ugurda göreşýän adamlary goldaýarlar. Şol üçin biziň hem prinsiplerimiz şol. Şol üçin hemme Ýewropa döwletler, ýagny şu günki gün dünýäň ýüzünde adam hukuklaryny hormat goýýan, azat metbugat bar döwletlerde, sudebniý sistemalary döwlete degişli däl, nizawistmi sudýa öwrelde, öz ýurdunyň içinde doly Adam hukuklaryny ýerine ýetirýän döwletli şola biziň yzymyzda du. Şo döwletlide biz gollaýan. Şolada Myrat ýanak öňe düşen, şunýanak ýoly geçip syýasy partiýa döredenleri gollaýanlar. Myrat ähä Kebeke geldi Kanada duşuk geçirdi. Amerikada Waşingtonda duşuk geçirdi. Kiýewde Fransiýada, Ýewropaň bir topar döwletlerine bardy. Ukraina bilen gowy gepleşikleri geçirdi. Myrady tanaýarlar, bilýärler, şol üçin hem hökmän goldaýarlar, golladyrlar. Biz diňe men Myrat diýdigimde, şu ideýa bilen göreşýän adamlar, öz ýurdunyň geljegini şu ýaňky aýtýan prinsiplerde görýän bolsa, şony domokratik döwletler goldaýar. Onuň ustabam şondan ybarat. Onam durşuna hemme zady ugrukdyran adam hukuklar deklarasiýasyny dünýäň ýüzünde ýerine ýetirmekden ybarat. Şony ýerine ýetirmeklik näme? Parahatçylygy doly üpjün etmeklik. Şol üçin onuňam prinsibi şonda. Ýöne on strukturasy ähli dünýäň ýüzünde bir ýüz togsan dört döwletden üçden biri domokratik sistemaň içinde ýaşaýarlar, şol gymmatlyklaryda özüne gymmatlyk diýip öz boýunlaryna alar. Ýöne galany diktator döwletler, her haýsy belli bir derejede. Bir topary ýagy dünýä normatiwini gödek bozýar, bir topary diktatorlyk sistem bilen dünýä bilen oňuşjak bolýar, beýlekilere zyýan ýetirmeýär. Öz ýurdunda-da halkyna biraz belli bir derejede hormat goýýan, asuda durmuşy üpjün edip bilýän döwletler-de bar. Ýöne sistemasy diktatorlyk. Doly adam hukuklaryny, hukuk deklarasiýasyny doly ýerine ýetirip bilenok. Şolar-da şoň içinde bar. Şol üçin onuň içindäki islendik komissiýa-da ä-hä şu döwletleň sootnoşeniýesinde adamlar saýlaýarlar. Şol üçin olar ramka deýstwiýasy hem diktator döwletleri razy saklamaly, hem demokratik döwletleri razy saklamaly. Ýöne olaryň hemmesiniň naparal gödek bozulýan döwletler, bir topar diktator döwletleri-de şoňa garşy, şolary onsoň ýüze çykaryp, şolara garşy çäre görýär. Şo sebäpden hem biziň islendik hereketimizi biziň meselem bir topary komment ýazýarlar, aý ol özi bilýär hiç zat edenok, öz döwletleriniň bähbidi bar, ýewropeisde ýogsa bilmeýärin Türkmenistany. Watandaşlar, hiç bir döwleti başga bir döwletiň içine goşulyşmaýar. Haçan goşulşýar, haçanam adam hukuklary deklarasiýasy bozulsa, demokratik döwletli eýýäm şoňa duýdurýarlar. Halkyň aktiwligine görä-de bular tonlaryny, çärelerini geçirip neme edip başlaýar. Şol üçin Myrat men ýene neme etmäýin, başga tema geçmäkä, men seni şo neme bilen gutlaýan. Şol üçin halkam seň yzyňda, menem seň siziň yzyňyzda. Nähili halkyň bähbidine hereket etseňiz, Bizem siz bilen ba.
Sag boluň Muhammet aga her wagt siz demokratik opozisiýany gollap gelýäňiz aýdyp gelýäňiz köp köp sag boluň edýän işleriňize ýöne şu ýerde men gahryman däl men ýönekeý oglan türkmen aşgabatda önüp ösen oglan men ýaly ýa menden ýokary derejede gahrymanlar bar hakyky türkmenistanyň içinde türkmenistanyň daşynda birkisini men tanýan Oň tapawudy men ýöne men ýagny dosýemi görkezdiler beýlekini görkezmediler. Oň tapawudy ýöne Türkmenistanda gahryman oglanlar köpdür. Gaty köpdür ýokary derejede. Içinde daşynda. O falşiwi gahryman iki esse gahryman bolan ýaňky ýa bir esse Nýu-Ýorka gidip bir iňlis dilinde bir tekst okap gaýdan oglan Serdar Berdimuhamedow ol ýaly gahryman däl, ol falşiw gahryman. Olar hiç hili kynçylyk görenok, kakasynyň arkasynda, saýasynda önüp-ösen adamlar. Biz hemme zady gördük durmuşda. Kyn bolsa, kyn bolsa-da şony ýeňip geçmeli bolduk. Alaç ýok. Muhammet aga sizem köp kynçylyk gördüňiz Türkmenistanyň içinde, daşynda. Menden pes gahryman däl, şonuň üçin size-de Taňryýalkasyn. Men bir zat aýdaýynda şul ýaly wideo edildi biziň halkymyza motiwasiýa bolar diýip ýagny kynçylyklary ýeňip bolýan ekeni ýewropa gelibem ýaňky ýeňiş gazanyp bolýan ekeni hakyňy gorap bolýan ekeni ine şul temada wideo goýuldy we şu esasy maksadam şo boldy şoň üçin watandaşlar bu reklama däl bul bir bir wariant Ine, bir adamyň bir ýaşaýyş durmuşy. Beýleki adamlar mysallanmaly däldi, şul, şul ýaly edip bolýan eken diýip, şony ýaňky kellesinde neme etmeli we motiwasiýa alyp öňe gitmeli. Diňe şoň üçin. Başga üçin wideo gerek däl. Ýene bir zat, Murad aga, ýene bir zady. Watandaşlar, biz nähili hereketimizi güýçlendirip bilsek, demokratik gymmatlar üçin göreşsek, Şonça-da Ýewropa döwletler bize kömek edip başlar. Şonça-da Myrada kömek edip başlar. Şonça-da aktiwistlerimize kömek edip başlar. Şonça-da Berdimuhammede basyş edip başlar. Şu hemmesi paralelno. Şol üçin biziň wideolarymyzy ýaýradyň. Biziň wideomyza laýk goýuň. koment ýazyň. Näçe biz aktiw bolsak, bizi goldaýan adamlarda göwünli, ynamly, diktatorlaryň öňünde fakt goýup, ähnekä müňlerçe adam şularyň wideolaryna seretýär, şularyň aýtýan zatlary üçin, şu zat üçin hem göreşýärler, siz şulary türmä batýaňyz, siz şulara azar berýäňiz, siz şularyň maşgalasyna azar berýäňiz diýip aňyrda aýdybilýärler. Ýene bir mesele bar, ýaňy Geldi Käriz dagy onuň nemesi boýunça şu aňyrda algy-bergileri hakynda bir neme çyk reşeniýe reşeniýem bir hat beripdirler. Ýedi milliard dollar hökümet türkmen döwleti şuňa bergilimi, şony tassyklapdyrlar diýýär. Bi gözde watandaşlar. Ähä, şu bir türkmen adam. Türkmenistanda ýaşap ýören minister bolan Nyýazowa hyzmat eden adam. Ýöne şol Nyýazowyň gazabyna düşüp, dürli bahaneler bilen şuny türmä basdylar. Müňlerçe beýlekiler-de Türkmenistanda ýene türmä basyldy. Ýöne şuň aýaly Ýuliýa bir gün hem durman Türkmenistanyň içinde göreşdi. Islendik ýere bardy, gorkmady. öz maşgalasyny gorap bildi. Indi mümkin bir topar diýer oň tanyşy bar daşary ýurtda aýal dogany bar, şolam kömek etdi. Hawa, watandaşlar, biziň şu wagtlam aktiwistlerimiz türmede ýatyr, ejelerinden, garyndaşlaryndan ses çykanok. Durmaň, ähä siziň hakyňyz şol. Siz gitmeli, talap etmeli, ylgamaly, Hiç zat hem edip bilmeýär. Biziň hemmämiz, oň bir aýal dogany bolsa, siziň-ä Myradyňyz bar, siziň-ä Muhammet döjiňiz bar, siziň-ä Nuryňyz bar, siziň-ä Dursoltanyňyz bar, siziň-ä Kerimiňiz bar, siziň-ä falan. Biz indi köp. Bir däl. Şol üçin siz öz hakyňyzy gorap bilmeli. Şoňa gorkup oturanyň diňe öz çagaňyzyň günäsini özüňiz galýaňyz. Siz eger şony gollasaňyz, bütin dünýä jemgyýetçiligem siz bilen, biz şony siziň yzyňyza çekip bilýäris. Şu gün Geldi Kärdiýew dagy ýeteki ýyllap ylgap, şo haty ondan alyp bilenligi ähä yzygiderli göreşenler üçin. Yzygiderli, bir gün, iki gün ýadamadylar. yzyna düşdüler. Şol üçin hem yzygiderli gahar-gazaply hereket etmegiň dünýä mehanizmlerini aktiwlaşdyryp başlaýar. Güýçlendirip başlaýar, ola herekete girip başlaýar. Şol üçin hem hiç zatdan çekinmeli däl. Ol peýdasy ýok falanyýa ýalan sözleýärler. Ol Putiniň haramzadalary şeý diýdir diýýänler ony näumyt adamlar, gorkusyndan ýeriň aşagynda gezip ýören, özüne ýalandan obýasneniýe berjekler bar, hiç zat edip bolanok diýýän ruhdan gaçan adamlar. Eger ruhdan gaçmadyk, durmuşa ynanýan, geljegine ynanýan, özüne ynanýan adam göreşiň netijesi hemişe bir prosesde bolýandyr. Bir ýol bolmasa indiki ýoly saýlamaly. Ýuwaşrak urýan bolsaň, güýçlüräk urmaly. Ýöne dünýäde kanun bar. Berdimuhamet bikanun oty. Berdimuhamet jenaýat etýär, şony hemme kişem bilýär. Şol üçin biz güýçlüräk urmaly. Urmaly ýere.
Dogry Jan Muhammet aga. Hormatly watandaşlar men size ýene bir gezek ýatladýan. Gurban Berdimuhamedow ganhor. Nyýazowy öldüren ganhor. Nyýazowam bir akja bäbek däl, olam bir diktator, ýöne şony öldürip döwlet agdaryşygy edip gelen adam. Ol ganhor. Ony biz türkmen halky bilýäs. Biz DBT halk hereketi bolup şu informasiýany hemme ýere ýaýradyp şoň subutnamalar bolsa biz maglumaty çykararys. Ýöne Gurbanguly Berdimuhamedow öň mass-mediada eger-de kezzap bolýan bolan bolsa, indi häzir kezzap ganhor. Şol ganhorlygy biz bütin dünýäde subut etmeli. Suda getirir bilsek, şony suda getirmeli-de, Putin ýaly ugalon suda getirmeli. Oňam proseduralary bar, oňam işi bar. Şony biz etmeli. Onuň üçin hem biziň bize siziň kömegiňiz gerek. Ine Muhammet aga bilen bir gürleşdik biz, ýaňja bir diskussiýa etdik efir başlamak hak. Ýaman gowy zatlar aýdýar. Muhammet aga, men ylalaşýan. Ine mysal üçin Bütin dünýäde ýörite adam haklaryny goraýyş mehanizmleri bar. O näme bolup biler? Men ýaňyja şolary ýaňky görkezdim size. Hatda internetde elektron ýagdaýynda öýde oturan ýaňky sen Ahalda otur, Lebapda, Daşoguzda, Balkanda otur, öz öýüňde internetde arza berip bolýar. Şol ýaly häzir ýaňky san tehnologiýasy öňe giden san tehnologiýasy ýaňky mümkinçilik size berýär. Biz şony ulanmaly. Eger-de siz Hereket etmeseňiz, imsiň otursaňyz, mundan beter režim sizi basyp, mundan beter urar, öldürer, haklaryňyzy mundan beter ýaňky alar. Şonuň üçin her adam öz haklaryny gorap başlasa, Berdimuhamedow gitara çalmaz, ynanyň. Gizlenip ýörär. Häzir ine ikisi atal-ogul şeýle düwdüler, iki bolup gitmäli işe. Biri öňde, ikinji soňrak gelsin. Sebäbi birden topulsalar ikiňizem alarlar. Birine topulsa, ýagny beýlekisi beýlekini halas edip bilýär diýip bular gürleşýär. Başga zadam gürleşýär, men Mary welaýatyna baryp plan zat çözsem sen barmaly däl, sen başga ýere gitmeli. Sen Daşögüde gitseň men içinde galmaly. Şeýdip bular hakyky öz haklaryny goraýarlar. Türkmen halky bolsa öz haklaryny goran we ýaňky şony gorap bolanok, Türkmenistanyň haklary gorap bolanok diýip aýdylýar. Bilýäs gorap bolmaýanjagyny. Ýöne şu prosedurany geçiň, iberiň elektronnydan ine ýaňja görkezdim şu guramalara, bolmasa bize ugradyň, Ine meň telegram adresim bardyr telegramda ýazyň maňa men size email adresy görkezin ýada efir gutaranda email adres bardyr ýazyň şo ýere iberiň siziň adyňyzdan biz hemme zatlary edeli şol ýaly müňläp biz arzalary bersek ynanyň özleri gaçyp gidýär şular diýär komissiýa barýar pikir etmäň oňa gelip gülüp gidýär elini ýaňky gysyp gidýär gurbanguly we serdar berdimuhamedow ýok Oň gelende mit böküp durýa şu ýerde. Ýaňky hemme zat ederis, ýaňky borçlary ýerine ýetireris hökman suratda diýip boýun alýarlar. Size soňky kartinkany görkezýärler. Kartinany görkezende ine Ýewropanyň bir nemesi bar. Gelip seň janyňy aljak bolsada, gelip senden kanunlary talap etjek bolsada suraty düşende gülüp ýaňky öz hoş bilen gelenini görkezýä. Adalatly gelenini görkezýä. Eta ýaňky tradisiýa. Ol eline nemesse el gyssa, Aý, Serdar Berdimuhamedowy goldaýarlar diýip pikir edäýmäň. El gyssagy, ýagny ýörite gelip, salam, hormat goýup, şol meseleleri orta goýup, gowy soralýar şol. Pikir etmäň. Size diňe soňuny görkezýärler kartinkany. Ine, ony goldaýar, zat edýär diýip, ters aýdyp başlaýarlar. Halk birden biläýmesin, halk birden mundan mesele gozganyp başlaýmasyn diýip, gaty gorkýar režim. Şonuň üçin häzirki günde Ýewropa, Amerikaň Gossaz departament, Ýewropa Birleşigiň OBSE diýdi, Ýewropa, Ýewroparlament, Ýewrokomissiýanyň wekilleri Türkmenistana prožektor ugradyp başladylar. Hemme ýerde hatlar bar, hemme ýerde ýaňky neme edilýär. Diňe DWT hereket edenok, hemmeler hereket edýär. Häzir Türkmenistan fokusa girdi. Häzir siz öz agzalaryňyzy ýöredipdirsiňiz. Indi öňki ýaly urup, saňa sögüp, bikanunçylyk edip, etseler, derrew daş öri diýiberiň, yzyňyzdan ulalar. Şeýle prosedura bar. Şonuň üçin durmaly-da, oturmaly-da. Aý, kanunlar işlänok. Gaty gowy işlemese. Şoň podtwерждениýesini arza ýaz. Jogap gelmese, işlemedigi şol. Subutnama şol. Şo seň arzanyň datasy bar, şo datasy bilen iber, materiallary iberiň, boldy, sud ediň, şol haklygyňyz bozulan boýunça ýa maglumatlary beriň, boldy. Onuň işi görüldi. Şeýdip haklar gorulýar, goralýar bütin dünýäde. Fransiýada-da şeýle, biriň hakyny bozuplar, gün suda gidip, hemme prosedurany geçip, seň külüňi çykarýar. Bizem şeýle. Ýöne suduň özi öýüňe gelip, seň işiňi barlap, ýaňky saňa çözüp berenok-a hiç ýerde. Şonuň üçin näme üçin Ýewropa döwletleri gelip Türkmenistanyň içine girip territoriýasyna senden dokument alyp, saňa şo ýerde çözüp berkitsin? Mümkin däl. Şonuň üçin şo mehanizmler bütin dünýäde deň işleýär. Türkmenistan döwleti üçin, Rossiýa döwleti üçin, Fransiýa döwleti üçin, Amerika döwleti üçin deň işleýär. Eger-de Amerikanyň içinde eger haklaryňy gorap bilmeseň, sen Ýewropaň ýa OON-yň nime, plaşatkasyna ýüzlenip bilersiň-de, haklaryňy gorap bilersiň. Eger-de Türkmenistany gorap bilmeseň, halkara guramalaryna ýüzlenip, şo ýerde gorap bilersiň. Ýörite şular ýaly ýaňky prosedurny liýesinse edilen şol. Basgançak ýörite öwreşdiriň edilen şolaryň beren kanuny içindäki kanunlardan ýokary. Şonuň üçin Kärizow bolsun beýleki bolsun egerde gidip kanunlaryny gorasa gatowy. Diýmek Türkmenistana fokus gelýär. Üns berilýär. Türkmenistana pretenziýa goýulýar. Türkmenistana ýaňky kanun bozulýanygy subut edilýär. Men size bir zat aýdaýyn. Siz gaçyp atalga alanyňyzda Hemme döwletler analiz edýär haýsy döwletlerden köp gaçyp ataldy. Hä yzda şo ýerde kanunlar bozulýar. Şo ýerde adam haklary bozulýar we şol döwlete basyş edilýär. Näme üçin balaňyzok gaçyp atalga? Hemmäňiň argumentlaryňyz bar gaçyp atalga bolmana. Gorkýaňyz. Türkmenistana bar bilenok, baryp bolanok, eýip bolanok. Türkmenistana hökman barmaly däl, Turkiýa çagyr maşgalany, Eýrany çagyr maşgalany, Özbegistany, Gazagystany görüş şo ýerde, tür biz ýaňky ýeňinçäk şo ýerde görüş wyhytlar bara. Ýok siz ýaňky Türkmenistana dolanjak, şo ýerde wzýatka berjek, dokumentini düzetjek, ýene-de şol korrupsiýany finansiýowny etjek. Käwagt mejbur bolýaň, düşünýän. Ýöne eger mümkinçilik bolsa, şony etmejek boluň. Tersi korrupsiýany ösdürýäňiz. Ynanyň, korrupsionerler öz-özüni finansiowany edenok. Size şert döredýärler, sizden pul alýarlar-da, siziň pul berýäniňiz üçin şolar ösýär. Ony düşünmek üçin mekdebe-de gitmeli däl. Dogry düşüniň. Biz näme etmeli? Biz bermeli däl. Bolmasa bolman geçsin. Arza ýazýaň, edeňokmy? Men halkara guramalara ýüzlenjek. Özüňiz seredin diýäň. Ylgaýarlar yzyňyzdan. Ine, şeýdip, Türkmenistanda kanunçylygy, Konstitusiýany işledip bolýar. Eger şony etmesek, şammalar dörýär, o mergenler dörýär, ol hajy-pajylar dörýär. Olar bolsa halky gamçylýar-da, gyz-maşgalalary zorlaýarlar, aýallary zorlaýarlar, ýagty olaryň mertebesini ýykýarlar. Şoň üçin bize bar bol. Biz ine demokratik oppozisiýa size diňe kanun ýollary, diňe arassa ýollar, rezultat berjek ýollary görkezýär. Şular işlänok, Türkmenistan seýredenok, seýretmän geçsin kanunlara. Ýazyň prosedurany ediň, iberiň daşyna. Daş edilýär. Azatlyk radiosyna iberiň dokumentleriňizi, çap edýär hemme ýere. Hemme ýerde belli bolýar. Sebäbi ony seredip duranlar bar. Ondaky dokumentleri Azatlyk radio keýpine döredilenok, ýöite azatlyk üçin aýtsaňyz şo ýerde maglumatlar ýetýä. Olar berýä. Olaryň alan maglumatlary izuçat edilýä. Öwrenilýä. Ana UBSE ba, ana Ýewroparlament ba, Ýewrokomissiýa ba, OON ba, Ženewadaky OONyň başga wekilleri ba, Türkmenistanyň içinde PROON ba, OONyň wekilleri ba. Alanokmy? Üstüne ýazyň. Ine men plan güni onuň nemesine ýüzlendim, meni kabul etmedi, almady, zat etdi, bir aý geçdi, ýazyň ona Nýu-Ýorka, ýazyň Ženewa, kömek ediň diýseňiz, şolaryň kellesini berip, şolar sizi özi çagyryp, diňlär ýaly edýärler. Hereket etdik. Prosedurnyý hereketler gerek, administratiwnyý. Ýa nädogrymy, Muhammet aga? Dogry.
Neme, doly. Wot şu göreşýäniň şu. Sen hakyňy soraman oňarmaly. Bi, bir gün şu günki-de, diňe Berdimuhamet bar wagty däl. Domokratik döwlet bolsa gaýtam beterlendirmeli ýerinde. Birden ýene korrupsionerle gelamasyndy. Kanuny boýan adamda köpüräk oturamasyndy. Şol üçin bi hemişelik biziň zadymyz bolmaly. Ýöne gynansagam şü gorky diýen zady biziň ýüregimize salyp bilipdirle. Şo bir keselçilik. Şony şu esasy meseläni çözmäge barman onsoň gorkup daşyndan aýlanyp bölli özlerini köseýärler, çagalaryny köseýärler, Türkiýede gul bolýarlar, binamys bolýarlar, biwejdan bolýarlar, çagalary, adamlary, aýallary, gyzlary türmelerde çüýreýär, ýöne şu gorky şolara hiç zat diýdirmeýär. Şo zadyň üstünden baraman beýle. Özi wraç, özi inžener, okapdyr näçe ýyllap, Hökümetiň aýlygy bir gün rashodyna-da ýetenak, ýöne şonuň sesini çykarmana gorkmakdan gidip jenaýat etýär. Özem bilýär ertir türmä gitjegini. Onda-da jena. Şu näme üçin etýär? Şu gorky, ýüregindäki keselçilik gorky bar. Şo-şony binamys edipdir. Şony şol esasy sebäp meseläni gozgamaga derek, ozan gidip öz dostunyň iýjek çöregini agzyndan alýar. Öz watandaşlarynyň çöregini agzyndan alýar. Çagalaryny aç goýup şondan pul alýar näme men seň ejeň leçit etjek diýip. Utanmany. Ýani şunýanak derejä adamlary ýetirdiler. Şuňa garşy göreşmeklige näme hereket. Diňe sen, Ýok, men beýle ýaşajakka meň ýurdummy? Kanunçylyga boýun, hola Konstitusiýamyz, hola dünýä normatiwleri ýerine ýetir. Siz kim? Siz hakyna tutulan adam. Siz professional hakyna tutan adamla işlemeli. Saýladyk wagtlaýynça, wagtyndan soň git. Ýerine ýetirilmeýäňmi, git. Kanuny bozýaňmy, git. Kanuny ýerine ýetirýäňmi, otur onda. Hormatyňam bar, aýlygyňam bar diýýär. Biz şuny diýmäni oňarmaly. Şu biziň hemişelik kellämizdäki bolmaly zat. Şuny diýibilmeýän gorkak adamlar onsoň, aý dereksiz, Ýewropadäkiler-de hiç zat edenak, özleri bilenakmy, özleriniň bähbidi bar, ýene bir zat. Ýok. Bähbidi bar adam kim? Putin. Putin, ä-hä diktator döwletleri saklap, şolary sagýar. Olara-da rugsat berýär, baryň öldüriň halkyňyzy diýýär. Pul gazanyň, getiriň maňa beriň. Ol-a Çeçendäki nemesini görüň, eden etdiligini Orsýetiň içinde edipdi. Ol-a baryň serediň, men hiç zat diýmän, ol-a Orsýetiň içindäki. Ol-a indi Berdimuhamet. Näme üçin Ramazan Kadyrow şu zatlary edebilýär? Sebäbi Berdimuhamedi gorkuzýan şol. Putiniň jellady şol. Şoň el, şu itiň eline tabşyraryn diýip gorkuzýar. Ola-da gelip biziň halkymyzy köseýän. Şol üçin domokratik döwletleýin, olaň interesi diktatorlary saklap pul almakda. Bula birinden pul aljak bolsunany öz halky gümüni çekýär derrew. Sebäbi pul almany öwrenen adam jynaýat etmäni öwreweri öz halkynyň garşysynda jynaýat edýär. Şol üçin domokratik döwletli diýen zady indi öňki emprializm ýok. Imperializm öňki döwürde on dokuzynjy, on sekizinji asyrlarda ýurtlary basyp alýanda nebti baryp soldatlary ugradyp nebtlerini özlerine mugt alyp gelýärdi. Indi o zatlar ýok. Indi dünýä başgaça. Imperializm öňki nemesinden doly üýtgedi. Indi Türkmenistanyň içinde oturan adam internetiň üsti bilen Amerikadaky kompaniýalaryň aksiýasyny satyn alyp Amerikadaky kompaniýaň gazanýan puluna doly amerikalylar ýaly şerik bolup biler. Şol üçin indi o mana ýok. Indi amerikalylar baryp bir ýurdy baryp soldatyny goýup, neftini alyp gaýtmaýar. Syrýozyny alyp gaýtmaýar. Çig malyny alyp gaýtmaýar. Geregi ýok. Biržaň üstünden satyn alýar. Aňyrsy şom, peýdasam şo. Banklar, finansowy kompaniýalar dünýäň hemme adamlary Şol aksionerlerde aksiýalar satyn alyp, dünýädäki bar biznesde öz peýdasyny görüp bilýär. Dünýä indi başgaça. Şol üçin şu zady etmek üçin näme gerek? Ýaňky aýtýan zadymyz. Biziň sistema dünýä normatywyna gabat gelmeli, adam hukuklary ýerine ýetirilmeli, ýurduň içinde emniýet bolar ýaly, asudalyk bolar ýaly, parahatçylyk bolar ýaly Ýurtda gidip gelip bilmeli arkaýyn metbugat azatlygy bolmaly bolan boldy hemme zady bilip durar ýaly ýurdyň içinde azat sud sistema bolmaly islendik problemany suduň üstünden çözüp biler ýaly şu zatlar bolsa ähneke bizem dünýä jemgyýetçiligine goşulyşýas şol üçin şuny etmek üçin biz şu gorkymyzy aýyrmaly talap etmän oňarmaly. Boldy başga iş zat gerek däl. Dogry.
Muhammet aga, men ine bir zady bir üns berip seretdimde, biziň halkymyz Türkmenistanyň içinde biriniň üstüne arza ýazmaly bolsa, ýagny hökümetiň üstüne gorkýarlar. Hökümet depgeliýär, gelip seni prokuratura akydýar, seni gaýdyp saňa basyşlar edýär. Bolýar Türkmenistan şeýle diýerler. Ýöne Ýewropada ýa başga döwletlerde, ýaňky demokratik döwletlerde sen arza ýazyp ýüzlenseň, seni ýaňky depip, akydip, urup nemedenoklar, gaýtyp diňlenýär, seredilýär. Şoň üçin näme üçin Ýewropada hiç zat ýok, gorkara hiç zat ýok. Näme üçin siz ýüzleneňzok? Näme üçin siz arzaňyzy ýazaňzok? Arzaňyzy ýazman düşünmeseňiz, islendik tribunala baraňyzda şo ýerde mugt adwokatlar bar. Size hemme zat düşündirip berýär. Düşünmeseňiz şol ýerde ýaşaýan ýeriňizde biri bir ýerli ýaňky dili bilýändir gowrak şony alyp baryp ýarym sagat bir sagat dursaňyz size düşündirip berýär. Hemme zadam oňaryp berýär ýörite besplatny adwokatlar bar. Biziň halkymyz şonam edenok. Aý gorkýar şol ýaňky ertir o ýerde ýüzlenseň şo ýerdenem bir ýaňky döwlet tarapyndan bir zat geläýmesin diýip gorkýar.
Buna düşünenok.
Ýewropa döwletler gaýtyp şony isleýär. Sen arza ýazyp problemalary tapsaň şolar düzedýärler-de gaýdyp bolmaz ýaly edýärler. Seni onsoň saňa hormat goýýarlar. Tersine Türkmenistanda tersine sen ýalňyşlygy aýtsaň ýa bir ýerde kanun bozulýany aýtsaň gaýtyp seni ýenjip seni nemedip sana basyşlar edýärler sebäbi olara gerek şo sistema bandit sistema mafiýa sistemasy sebäbi putiniň goýan sistemasy ol gurbanguly şony ýa goýup pul gazanyp putina töläp ýatyr Şoň üçin Putin diýýär, halkyň näme etseňiz, maňa tapawudy ýok, salgydyňy ýetir, arkaňda men bardyr, artyn bolaý diýip, ýaňky öýüne baran ýaly ýanyna baryp gaýdýar. Hiç bir döwlet kabul edenok, öýüne baran ýaly ýaňky Gurbanguly zadaniýa berýär, Eýran bilen şu ýerde duşuşak gurna. Olam üç ýüz ýyllyk diýýär Magtymgulyň, Pyragyň. Rejep Ärdogany kowup goýberýär, ýaňky getirmän Putini getirip hyzmat edýär. Ine biziň Türkmenistanyň milli lideri ýa-da iki kelleli prezident ýa baş kelleli prezident şol. Şu ýaly. Şonuň üçin şu döwletde ýaşamagam masgaraçylyk. Şu döwlet dolandyrýan adamlar masgaraçylyk. Biz şonuň çal çaýmaly. Eger biz özümize göwnümiz ýetýän bolsa, eger-de biz gowja ýaşajak bolsak, dostoýno ýaşajak bolsak, biz şolar çal çaýmaly. Alaç ýok. Men her wagtam aýdýan, özüňe hormat goýýan adamlar, oglanlar, aýal gyzlar, adalatlyk isleýänler, adalatlyk üçin ölmäne taýanlar öňe çykmaly. Boldy wagty geldi. Biz kezzaplyga ýol bermeli däl. Biz zuluma ýol bermeli däl. Biz şuny gorabilmesek, zulum öser gider, pikir etmäň. Häzir Konstitusiýada Konstitusiýa üýtgedildi. Öňki ýaly dört-bäş ýyllyk däl, ýedi ýyllyk. Iki gezek prezident bolmaga haky bar Serdaryň. On dört ýyla gidýär şul. On dört ýyldan Kerim uly taýýar skameýka zapasnoýda taýýarlyk görüp ýör, razminka geçip. Eýýäm oň goşgulary ýa dördünji klas mekdepde men görkezdim size.
Ýatdan tutulýar.
Bular durmaýar. Ynanyň, bize bagly. Şunuň durmuşy, şunuň bir sagat hökümetde bolmagy bize bagly. Men häzirem çagyrýan, hemme oppozisiýany, özüne oppozisiýa diýen, demokratiýa üçin göreşýänleri çagyrýan. Ynanyň, bize paýlaşmana zat ýok. Bizde utuş ýok. Biz utaly, baraly, sistemany çalşaly, açyk saýlawlar edeli, isleniň adam kandidaturasy bilen utsun, şu halk kimi galaýan bolsa, biz şony goldaýarys. Boldy, halkyň ol islegi. Islese ýalňyş saýlasa-da, halkyň islegi biz boýun alaýmaly, boýun egäýmeli. Ýöne saýlawlar açyk bolmaly. Ýewropa gelsin, Amerika gelsin, Russiýa gelsin tapawudy ýok, açyk bolmaly. Hemmesi gelmeli. Ol häzirki ýaly ýaňky diktator döwletlerden komissiýajyk gelýär, ýaňky galoçka üçin şolar tassyklaýar, ho açyk saýlawlar boldy. Hiç bir dünýäde döwlet ýaňky demokratik döwlet intek Türkmenistanda geçirilen saýlawlary tassyklap görmek. Üns beriň. Tassyklamasa tassyklamadygy diýýäni şony hasap edenok. Hasap etmeýär diýýäni şol prezident diýip halk häzir el çapyşyp duran adamy hormat goýanok sebäbi hasap edenok şony prezident diýip. Dogry düşüniň. Ol masgaraçylyk. Bul bir masgaraçylyk. Hany Gurbanguly Berdimuhamedow soňky bäş ýylda Ýewropa geldimi? Bir prezident bilen el çakşyp ýaňky gürleşdimi? Ýa ar alyp bir problema maslahatlaşdymy? Muny kabul hem edenoklar. Ýa Serdar Berdimuhamedow iki prezident. Kim kabul etdi? Hiç kim. Baýden çagyrdy ol beýlekileri çagyranda şuny şuny etmeli siz Putina neme etmäň, gollamaň, gollaýsaňyz işiňizi görüň boldy. Hiç hili ekonomiçeski, hiç hili ýaňky mejnarodny meseleler alnyp barmady. Diňe şuny etmeli siz boldy. Syýasy diktatorlar. Diktator golamaň gaçyň şondan diýip aýdyldy boldy. Başga zat ýoga. Ýa Baýden bardymy Türkmenistana? Ýok. Ýa Ýewropanyň prezidentleri Türkmenistana bardymy? Ýok, elbetde. Kim gelýär Türkmenistana? Täjigistanyň prezidenti, Özbegistanyň prezidenti, Gazagystanyň prezidenti, Afganistanda talibanlar, Eýranyň prezidenti diktator döwletden gelýär. Klub diktatoryň içinde biz neýtral diýýäs özümize. Biz klub diktatoryň içinde üýtgeşik zadymyz ýok şolardan. Häzir bir agam Türkmenistandan gaz aljak bolýar. Ola-da häzir näme eder? Başyny aýlap. Elbetde, täze oýnatgy. Biziň baş ýolbaşçylarymyz neprofessional. Şolar hiç wagt ýolbaşçy bolmaly däl adamlar. Türkmenistan katastrofa getirdiler. Şular ýaly baýlykly, şular ýaly ýaňky ýer baýlykly bir döwlet kyrk bäş prosent daşynda işleýär. Otuz dört ýyldan bäri Türkmenistanda aýlyk ýüz dollar. Maslahatçylyk dälmi şul? Diýmek ösüş ýok. Oň olaryň diň olary diňläp görseň ýaňky hökümedi mafiýany diňläp görseň on bäş prosent ösýär. Ýaňky dinamika ösýär. Nirde näme ösýär? Kimiň ösýär? Jübimizdäki zada ösenok. Hiç zat ösenok. Halk beter Türkmenistany terk edip gidesi gelýär. Ýaşar ýaly. Zulumçylyk ösýär, kezzapçylyk ösýär, ýallakçylyk ösýär. Başga ösýän zat ýok aho. Jaý gurluşyk ogurlçylyk ösýä başga zat ýoga ýegenler ösýä başga zat ýok serediň soňky on ýedi ýylda gurbanyň gelenden bäri ýegenler milliarder boldy halkymyz gedaý boldy görnenokmy şo zatlar ol katastrofa bolmalýa şo zatlar ony bir bilmek üçin içinden bir gün ýaşap görseň eýýäm düşünýäň köçä çyk bolanok polisiýa ylgap ýör yzyňda. MHM terroristler yzyňda. Ine, maglumatlar geldi şu gün irden. MHM terroristler hemmesini bizar etdiler. Waýennilary, prokuraturany, polisleri hemmesini bizar edip ýykdylar. Baryp şuny et, muny et, muny et diýip, ýa hemme zulumlary şolaryň elleri bilen etdirýär. Şolar indi garşy olar. MHM işgärleri gaty erbet gutararlar öz durmuşlaryny. Ol belli zat. Dokuz müň sany emham bar, şoň kyrk prosenti gün batylar. Sebäbi eden bikamçylygy ummasyz, gizläp bolanok. Indi şoň üçin wagty häzir baka duruň ow zulumy ganhory Nyýaz öldüren ganhora gulluk edýäňiz siz. Düşünýäňizmi şu zatlara? Bul diňe Türkmenistan kanuny boýunça däl, bütin dünýä kanunlar boýunça uly bir jenaýat işi. Şoňa düşünmeli. Çekiliň şondan. Bul bir gutaran ganhor. Hemmesini öldürip ýör. Messany öldürip bilmän şoň köçäniň adyny berýär. Medal berýär. Agzyny ýupdy diýip.
Häzir oňa hat ýazýan.
Maňa lişna jaň edip pul hödürlediler. Iki ýüz müň, iki ýüz elli müň, üç ýüz müň. Men şolara aýtdym. Men size şo pullary bereýin, gaýdyp jaň etme diýip aýtdym. Ine, şular ýaly. Çykyş edip zat etseň, görüşip başlasaň, şoň bir ýakasyndan tutsaň, eger howp döretseň, pul berýärler. Şular ýaly. Ine, režim, şoň sistemasy şeýle-de. Sebäbi mafiýa. Ol e, walýuta işlänok, Türkmenistanda denejni, ýagny e, pul kredit sistemasy işlänok, e, finans aýlaşygy ýok düýbünden. Hiç zat işlänok. Üns berip bilýäňizmi şu zatlara meň aýdýan zadyma? Bir düşünip bilýäňizmi? Konwertasiýany saklamak üçin gelýän walýutany ýa üç ýarymdan alyp, ony bazara, gara bazara MHM-iň üsti bilen eltip ýörite ýaňky walýutçyklar bar, on dokuz kyrk bäşden berip, şony alty esse býujet dolduryp, ýaňky alty esse adamlary talap, hökümetdäki işleýänlere aýlyk berýärler. Alty esse şolary talap. Şolar alty ýüz dollar almaly adamlar ýüz dollar alýarlar. Şondan bahalar galýar, aýlyk galanok. On prosent galýar, inflýasiýa uçup gidip otyr. Bul bir nähili o napýorşikler bolýar-a, o wokzalda zatda neme oýnap puluňy ogurlaýar-a. Şolar şular. Hökümet däl bul. Döwlet ýok bizde. Men öňden bäri aýdyp gelýän. Özüne nasional lider, milli lider adyny goýan ogly kakasyna goýan ady ganhor, Nyýaz Welilynyň ganhor. Onuň ogly biziň seslerimizi ogurlan adam. Bulaň düýbünde bir arassaçylyk ýok. Hiç zat ýok bir. Şula ynanar ýaly bir epizod ýok. Şul ynanja ýa-da daýanar ýaly zat ýog-a. Nur ýok gözünde. Biri narkoman gürlände dagy narkoman ýaly gürleýär. Beýlekisem gürläp hem bilenok, aýdym aýdan ýaly bir sesi üýtgäp gidýär öz-özünden Gurbangulyň düşer ýaly däl. Kellesi gidipdir. Indi şul adamlar bilen biz nähili öseli? Nähili döwlet ösdüreli? Mümkin däl. Aý, bolýa, men etmeli däl, başga biri etmeli, ol etmeli, ol etmeli diýip, namartlap gaçyp ýördi. Indi meseläni çözmeli. Şonuň üçin hemme adam çözülmeýär. Halkda bäş prosent adam bolmaly bir adalatlyk isleýän, adalat üçin öljek, dogrulyk üçin, adalat üçin, ýa bir gowy terbiýe alan, ynsaply, bir edermenräk, gorkagam bolsa bir hereket edip biljek, bir kiçijik hereket edip biljek adam bolaýmaly, bolmasa biz halkam däl, ila. Indi biz şolary çagyrýarys. Öňe çykmaly wagty boldy. Gaýrat ediň. Içinde bolsaňyz, içinde hereketler ediň, akylly hereketler. Daşynda bolsaňyz, özüňiz guramany saýlap goşulyp hereket ediň. Gaýrat ediň. Ine şeýle Muhammet aga. Bolýar. Onda näme, şuň bilen efiri gutaraýaly, gutaraýaly Muhammet aga? Bor, bor Murad aga. Şul efirde biz size, hormatly watandaşlar, düýn efir geçirenimizde bir iki adam ýazdy, Ýewropa nirä seredýär, Amerika nirä seredýär? Ine, şu soraga jogap berjek bolduk şul efirde. Nähili jogap berjek bolduk? Nähili Ýewropa size kömek edip bilýär, nähili Amerika size kömek edip bilýär? Birinji bilen men ýatladýan, şul efiriň başynda aýtdym, biz öz haklarymyzy goramaly. Protestem etmäň, zadam etmäň, haklaryňyzy goraň. Eger-de Türkmenistan düzelse, bizem ekranymyzy ýapýas. Biz gaýtyp Türkmenistany diňe öwüp çykyş ederis. Şu nirä baryp baýdagyny görkezmeli bolsa biz görkezýäs Türkmenistany. Eger-de Türkmenistan düzelmese, ýagny haklaryňyzy gorap bilmeseňiz, biz prosedurany düşündirdik. Hökmany suratda birinji instansiýa, birinji instansiýa diýmek, ýakyndaky etrap prokuraturasy, ýakyndaky edara, kim siziň haklaryňyzy bozan bolsa, polis bolsa, polis bölümine ýüzlenmeli. Edenokmy? Göni prokuratura. Edenokmy? Suda berýäň. Şu üç sany etrap Ýaňky guramalar ýüzlenensoň, sen öz dokumendiňi alyp, olaryň üstündäki edara, ýaňky suduň üstündäkisine ýüzlenip bilýäň. Olam etmese, ýeterlik, Türkmenistanda bitdi işiňiz. Jogap bermese-de ýok boldugy şol. Göni halkara guramalara ýüzlenip bilýäňiz. Ine şu prosedura. Bütin döwletlerde şu prosedura. Rossiýada-da, Ukrainada-da, Ýewropada-da, Amerikada-da, Türkmenistanda-da. Afganistanda-da, Pakistanda-da, hemme ýerde. Şuny etmeli. Onda Ýewropada etmese, onda biz diýip bileris, Ýewropa hiç zat edenok, Amerika hiç zat edenok. Ýöne şoňa çenli şony etmän, biz olary günäkärlemäne köp hakymyz ýok. Hormatly watandaşlar ine şu zatlary size düşündirdik. Şu maglumatlar size peýdaly bolar diýip pikir edýän. Şoň üçin bizi yzarlap, bizi diňleýäniň üçin, bize hormat goýup kommentariýa ýazýanyň üçin köp köp taňry ýalkasyn. Biz siziň üçin çykyş edýäs. Biz siziň haklaryňyzy gorajak bolup hereketler edýäs. Muhammet aga aýtjak zadyň bolsa? Ýok, bolýar.
Sag boluň. Indiki duşuşyga çenli hoşlaşaýlyň. Hoş sag boluň.